Id-dokumenti storiċi jistgħu jkunu għajn rikka ta' kliem Malti qadim li jew naqas ħafna l-użu tiegħu jew inqata' għal kollox. Fost dawn id-dokumenti nistgħu nsemmu dawk notarili, li xi minn daqqiet kienu jinkludu kelmiet bil-Malti. L-istoriku Godfrey Wettinger għandu ġabra lessikali ta' din ix-xorti fil-ktieb Kliem Malti Qadim.
Wettinger għamel ir-riċerka tiegħu fl-arkivju notarili. Għamilha mhux biex jiġbor il-kliem bil-Malti, għamilha biex ifittex fuq l-ilsira xi għat-teżi tad-dottorat tiegħu. U mbagħad kompla imur l-arkivju notarili biex ikompli riċerka fuq l-oqsma li kien għażel. u fuq medda ta' 40 sena rnexxielu jiġbor ukoll mitt kelma bil-Malti. Ovvjament dan huwa fost l-eqdem kliem bil-Malti ddokumentat li għandna imma l-ilsien Malti kollu li ġej mill-Għarbi huwa qadim daqs dan il-kliem naturalment. Il-kliem qadim li sab Wettinger sabu Qalb sentenzi miktubin jew bil-Latin jew bl-Isqalli jew bit-Taljan. Ħafna drabi n-nutara Maltin qabel ma kienu jsemmu l-kelma bil-Malti jgħidu u l-poplu din isejħilha din il-ħaġa isejħilha. Ħafna drabi wkoll isemmu illi din il-kelma se jagħtuha biss il-Malti u ġieli ddeskrivewh bħala lingwa Afrikana jew lingwa Maltija. Ħafna minn dan il-kliem bil-Malti jiddeskrivi partijiet differenti tad-dar Maltija jew tar-razzett, jew inkella huma l-kuluri bil-Malti, il-kulur ixeb, pereżempju, fenek ixeb, jiġifieri l-pil li jagħti fil-griż, kien sab referenza għal barri ta' lewn ikħal. Iqħal bit-tifsira ta' iswed. Wettinger sab kelma sabiħa bħal miġles li tfisser is-salott. Fil-Medjuevu, l-Maltin ma kinux joqogħdu bilqiegħda fuq siġġu jew fuq bank imma kienu jpoġġu bilqiegħda mal-art. U il-kamra fejn kienu jpoġġu bilqiegħda kien jgħidulha l-miġles. Din hija kelma li llum ma għadniex ngħidulha. Kileb? Sab. Xulliel. Il-Kileb huwa ġebel illi jirfed ix-xorok tal-qasba. Ix-Xulliel huwa bħal ħajt tas-sejjieħ imma li jkollu naħa minnhom lixxa. U meta inti tibni bix-xulliel inti tħares lejn in-naħa lixxa biss. Sab il-kelma sqifa, speċi ta' Sqaq imsaqqaf li jagħti għal tlett djar differenti, sqifa. Kellu jkun Wettinger biex jagħti bidu għall-istorja ta' l-ilsien Malti kif nafuha llum, jiġifieri bbażata fuq għejun miktubin, fuq dokumenti. Qabel konna nitkellmu fuq l-istorja ta' l-ilsien Malti fuq dak li naħsbu li seta' ġara. Jiġifieri meta Wettinger kien isib kelma jew tnejn jew tlieta u jikteb dwarhom mhux biss kien qed jagħtihom il-ħajja imma kien qed juri s-sehem tal-Malti x'kien fis-soċjetà medjevali, jiġifieri nutar jista' jikteb kuntratt sħiħ bl-isqalli imma imbagħad kien isib diffikultà biex jirreferi għall-kileb għaliex it-traduzzjoni bl-isqalli ma kienx ikun jafha jew inkella il-ħarrieġa jew inkella kamra bix-xuliel. Kif ħa tiddeskrivi xuliel bl-Isqalli jew bit-Taljan jew bil-Latin? Jiġifieri dan il-ktieb jiswa għaliex jippreżenta l-kultura tal-Maltin fil-Medju Evu. L-aktar li jinteressa ma għandix dubju jiena lir-raħħala li jrabbu l-annimali u lill-periti li jkollhom bżonn tant kliem li jiddeskrivi d-dar